Emma hakykatda olar gaty çuňňur many aňladýar. Halkyň aňyna ornaşyp, dillere dessan bolan bu sözem şeýle. Sada ýaly görünýär, emma çuňňur manyly sözlerdendir. Bu sözdäki çuňňurlygy nähili düşünmeli? Ynsan ebedilige barýan ýolagçy. Ebedilik oň iň uly meselesi. Dünýe bolsa ötegçi. Aslynda welin, şu dünýede ebedi äleme azyklary üpjün edilýär. Onda ynsan dünýä hanasynda bir ötegçi ýolagçy bolýar-da. Emma wezipeli, beýleki dünýäde azyk ýygnamak mejburyýeti bolan ýolagçy-da, şeýlemi? Ynsana o dünýede ýüregi arassalyk bilen şoňa baglylykda edilen ýagşy işler ýardam berer. Ynsan hususan-da nebsiniň diýeni bilen bolýar. Bir salymlyk ýa-da gysga wagtyň höwesleri haýyrdyr öýdüp biler. Garaşýan zatlarynyň islegleriniň dessine bolubermegini arzuw edýär. Aslynda welin ol islegleri o dünýäde aýagyna çolaşjak päsgelçilikleň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Hawa, Alla adamlara dürli nygmat eçilýär. Bu berlen nygmatlara şükür etmeli we hiç haçan nygmaty bereni unutmak bolmaz. Bu ýerde ýene bir mesele, möhüm mesele hem ahyret hasabyna alnan nygmatyň deregine başga bir ýagşylyk bagyş edilýär. Bu ýagşylyk ol adamlara täzeden rehnet gözýetimine gönükdirýär. Ýitirilendir öýdülýän zatlar gazanja öwrülýär duruberýär. Indi düşnükli. Adamlaram bu bolýan zatlaryň ählisinde bir haýryň bardygyna göz ýetirerler. Häzir biz haýyr ugruna ýola düşmeli. Bizmi? Hawa, haýyr işe tarap diýýän. Sebäbi biz maksadymyzy diňe şoňa gönükdirmeli, sebäbi Allanyň bize emri şeýle. Ulagdaky eşikleri ýuwaňdan soň asyp, guranlaryny ütükleşdirersiň. Bolýa, Miwe hanym, bolýa. Adyň näme diýseň? Haýryýe. Bolýa, Haýryýe hanym, başlap bilersiňiz. Diňleýän, Hawa, hawa, siz başlaberiň, menem barýan häzir. Bol, Myrat, şerekete gijä galýan, çykaly derrew. Men taýar, ezizim, saňa garaşýan. Wiý, kagyzlam ýokarda galypdyr, garaş, derrew alyp geleýin. Nap, sen näme edýäň? Men näme edipdirin, Miwa hanym? Şu otaga girme diýmänmidim men saňa? Bagyşlaň, ýadymdan çykaraýypdyryn. Arassalamak üçin girdim. Arassalama, bu otaga girme diýmedimmi saňa? Bor, Miwa jan, bor. Gaharlanma hynam. Bir ýalňyşlyk bolupdyr, köşeş. Ýör gideli, ýör. Diňleýän? Hawa. Hawa, barýan häzir. Bolýa. Gaty görmäň. Bu meselede biraz ynjygrakdyr. Sag aman işläň. Meň bilen hoşlaşman gidiberjekmi? Bagyşla, oýa bataýypdyryn. Bir zat pikir edýädim. Ýeri bolýa-da, zyýany ýok. Men näme diýjekdim? Agşam naharyna bile gideris-dä. Şu deňiz ýakaryndaky balykçyga gidäýeris. Sen o ýeriň kakmaçlaryny gaty gowy görýäň-ä. Oýun edýäňmi? Mümkin däl. Men agşam işlejek. Gaty möhüm zat gurnaýas. Ähli zat meň boýnuma. Miwe. Işden başga hemme zadyň gadyry gaçdymy seň üçin? Bagyşla. Alýo. Hä, şu wagt ýadyma düşdi. Gözleýän kagyzlaňyz meň otagymdaky sary şkafyň içinde. Aşakda. Hawa. Bor, baramsoň gürleşeris. Biz näme hakda? Işiň. Işim, hawa. Işim meň üçin hemme zatdan möhüm we gymmatly, Myrat. Şondan möhüm zat göremok men.

Geç galyň. Gijä galýan. Of. Näleç bular nirden çykdy diýsene şu wagt. Hadi. Bolum çal. Çal. Ne gürüldi bu nämäň gohy?

Gel gel gel herem süýz al. Gel gel çekinme hany gel. Bak çok güzel şey. Seret süýjülerim gaty gowudyr. Al hany al al bakaly. Ana alyň makaly. Aý, bu günlük çy besdir. Gaty köp iýseňiz dişliňiz çüýrär onsoň. Bolýa görüşýänçäk. Armada. Bar boluň. Näme hyzmat? Aý, biz-ä gutsaýlyk geldik. Sag boluň. Bizi boş goýbermersiň-ä? Elbetde. Süýji gerekmi ýa-da bolmasa kofe içjekmisiňiz? Atam, sen bize ýalňyş düşündiň. Bize oň ýaly hödür-kerem gerek däl. Has ulurak hödür-kerem gerek. Meselem, pul bolup biler. Bizem oň deregine, dükanyňda seň arkaýyn işlemegiň üpjün ederis. Hä, siz günden-gün salgyt soraýaňyz-da. Men şeýle-de arkaýyn işleýän-ä. Hiç zat gerekkä, sag boluň. Biz saňa düşündirip bilmedik öýdýän. Seň isläp-islemezigiň möhüm zat däl. Eger biziň aýdanymyzdan ýüz öwürseň, dükanyňda saňa gün ýokdur ýaşuly. Eý Hudaý! Häzirräk bol-a, gyzym, göreňokmy näme? Atam, ýylan bäri. Biz saklap durmaz-a ber şo puly. Biziň başga-da işimiz kän. Ýagdaýlaň gowumy? Hiç zat bolmady dämi? Näme üçin öňüňe seredeňok? Häzirräk bolsana, ýüregimi ýardyň-la. Näme ýaşuly ir bilen kelläni agyryp dursuň? Ýa sen garşymy? Ýaşyňa hormat goýup iň soňky gezek aýdýan saňa eşdeňmi? Ber şu puly. Utanyňzokmy ýaşuly adamyny gyssap dursuňyz. Näme işiňiz bar oň bilen? Ondan näme isleýäňiz? Saňa näme? Bar işiň bilen bol. Kelläni agyrtma şo puly ber ýaşuly. Seret ýaşyňa seret men erbet bolar. Siz gepe düşüneňzokmy? Goýberiň diýdim ony. Polisiýany çagyrar nädip? Hany bar ýok bolsanaý. Sizi polisiýa arz etjek. Talaňçylar, şäher garakçylary. Sen bilen soň hasaplaşarys. Goýmuň gyzym. Bolan zat elim kesdirdim. Ol adamlar kim? Näme soraýarlar sizden? Diýen ýok, galmagal edin bolýarlar. Sag bol. Meň üçin özüňi ýaraladyň. Zyýany ýok, oňat men. Köp sag boluň. Bu adamlary hökman polisiýa habar etmegimiz gerek. Beýle eňek tutup duran bolsalar, bular ýene-de gelerler. Size telefon belgimi bereýin. Ýene-de geljek bolsalar jaň edersiňiz, polisiýada tanyşlam bar. Heý Allajan gaty gijä galdym. Diňleýän? Bilýän, bagyşlaň. Häzir barýan. Käbir bolgusyz zatlar boldy. Bolýa, güýmäň azajyk, derrew barýan. Men gitmeli boljak, gaty gijä galdym. Köp sag boluň. Jogap. Geň galaýmaly. Aslynda-ha ol ýagşy niýetli adam. Müminiň niýeti amalyndan haýyrlydyr, ýöne. Ýönesi näme? Ýa başga hili ýagdaýam barmy? Hawa. Ýagşy niýet hem ýagşy we dogry gylyk-häsiýeti, hereketleri goldamaly. Sebäbi adamdan garaşylýan iň möhüm wezipeler hemişe ýagşy amallarda bolmak. Düşündim. Miwe hanym ýagşy niýetli, emma gylyk-häsiýeti ýagşy niýeti bilen birmeňzeş däl. Näme sebäpdenkä, halypam? Sebäbi gylyk-häsiýetini öz nebsine görä suratlandyrýar. Durmuşy bitewi görmegiň deregine bölekleýin görýär. Aslynda bu gapma-garşylygy ýeňip bolýarmyka? Alla bilýändir. Göreli bakaly, ýazgytda näme barka? Hany jygy, bir münçik aýak çek, nirä barýaň? Hiç ýerigem baramok. Azaşdyňmy ýa? Ýok, azaşamok. Men ýetimler öýünden gaçmadym-a. Yzyma baramsoň aýtjakdym, çynymy aýdýan. Düşnükli. Gani ýör, polisiýa bölümine baryp haýsy ýetimler öýünde bolýanyňy anyklaly. Hawa, Sami beý. Günortan ikilerde nahar berilmeli. Azajyk garaşmaňyz haýyş eýdýäs. Aýnur ýygnak otagyna bardy, häzir barjakdygymy aýt. Çaý, kofe içeris diýsele çaýhana aýdarsyň. Alýo? Hawa, Sami beý? Hawa, bolýar. Bolýar, Sami beý. Siz maňa nahar sanawyny bir sagadyň içinde faksdan ugradyň. Bolýar. Görüşeris. Aýnur, iş kagyzlary nirede? Ynha, şu ýerde, Miwe hanym. Men gije käbir zatlara üýtgeşmeler girizdim. Şoň üçin ýygnakda meň özüm gürlärin, bormy? Bolýa. Näme boldy? Üstüme bir zat dökülipmi? Miwa hanym, nädip beýle bolup bilýäňiz? Size haýran galaýmaly. Näme, meň näme üýtgeşik ýerim barmy? Siz hemişe iş bilen meşgul, ünsüňizi böleňzok. Iki ýyldan bäri siz bilen bile işleýän. Hiç haçan ýalňyşanyňyzy, işe gijä galyp geleniňizi ýa-da ýekeje gezegem ýadadym diýeniňizi eşitmedim. Siz gaty kän işleýäňiz, ýöne hiç kime gaharlanaňzok, öýkeläňzok, ýadaňzok. Siz gaty mert adam. Aýnur jan, häzir bu zatlary gürrüň etmegiň wagty däl. Ýöne saňa şuny aýdaýyn. Aklyň ýerinde bolsa, senem häziriň özünde duýgulaňy bir gyra aýt. Sebäbi duýgulara gulak asmak adama päsgel berip haýyňy gaçyrýar. Ýüregiňi diňlemek seni gynandyryp öýkelemegiňe ýol açar. Ýöne Miwe hanym bizem adam ahyry, biziňem duýgularymyz ba, olary inkär edip bilmeris-ä. Duýgulyň näme many berýänini maňa aýdyp biljekmi? Duýgular bizi ynjytmakdan başga näme iş bitirýä? Hiç zat. Şo sebäpli duýgular seň üçin ýok. Herki zadyň peýdasy ýa-da zyýany bardyr. Bir zadyň peýdasy bar bolsa gowudyr, zyýanly bolsa erbetdir. Wah, paňsat, diňle, şu gün işe gelýärkäm, duýgulam meni gysga wagtlyk ýeňdi. Bir ýaşuly adama kömek etdim. Näme bolandyr öýdýäň? Işe gijä galdym, elim kesdirdim. Hiç zat ýok ýerden gaharlanmaly boldum. Diýmek, näme eken? Duýgy zyýanly eken. Hany, ýör! Kän ýaňradyk, besdir, hemme kişi bize garaşýar. Sag olun. Sag boluň gullukçylar. Siz hem şu garawul sebäpli ýadadaýda öýdýän. Zyýany ýok, bu biziň borjumyz. Sizler de aňsat däldir bolan bolýada. Sag boluň. Äý Dürli, näme etmeli indi seni? Haçana çenli beýdip gaçyp ýörjek? Eger seni tapmadyk bolsalar men näme ederdim, pikir edip gördüňmi? Indi sen näme üçin aglaýaň? Sen sebäpli gaýga batanlary pikir edeňokmy? Özüňem ýaraňok ahyry. Näsaglan bolsaň näme ederdiň? Ýanyňda saňa seretjek hiç kim bolmadyk bolsa näme etjek? Ukym gelýär. Hany ýör, gezenine. Ýör, ýeriňde ýatyraýyn. Elbetde, köçede entäp ýadansyň, indem ukyň gelýändir, şeýle dälmi? Heý, garagol deý säni! Gel hany! Hany, goý indi aglamagyňy! Ýatylýan geýimleňi geýip ýatyrsyň, bolýamy? Bolýa.

Salam ýoldaş müdir. Men täze terbiýeçi mollum Salyh Demir. Hä, şeýlemi, menem kim käbä diýip hoş gelipdim. Hoş gördük. Erte gelermikaňyz öýdüpdim. Ýöne görýän weli eýýäm çagyry bilenem tanyşaýypdyňyz öýdýän. Azajyk gürrüň etdik. Ertir Salyh mollum bilen futbol oýnaýas ýoldaş müdir. Sizem oýnarmysyňyz? Göreris. Men size päsgel bermäýin. Siz söhbetdeşi dowam ediň. Men käbir işdemma. Soň menem size goşularyn. Bolýa sag boluň. Bolýa çagalar dowam edeliň. Hoş geldiň. Hoş gördük. Saçagy taýýarlaýypsyň. Nahar öň taýýar dur. Haýriýa hanym taýýarlap gitdir. Ýagşy. Öýlenýänçä arkaýyn ýaşamagyny isleýän pula mätäç bolmaly däldir. Bor ýoldaş Fehmi. Siziň ýaly içgin duýguly bolmaga synanyşaryn men, hökman. Bu gün nahary daşarda iýen bolsak gowy boljak eken. O nähili? Irden gürleşdik-ä. Senem wagtym ýok diýipdiň. Ýöne wagtymyz bar ekeni. Howa-da gowy. Birsalym deňiz howasyndan dem alardyk. Belki nahardan soň daşaryk gezelenje çykarys, hä? Bilmedim-dä. Işim bardy. Işdäň açyk bolsun. Iý bar zadam aýmydyň. Kän işdäm ýok. Beýle ýagdaýa şu wagta çenli hiç ýerde gabat gelinmändir. Muňa belli bir derejede howaňam täsiri bar diýip alymlar çaklaýarlar.

Eje jan. Mine artık aç. Miwe bet syrynly. Hadi. Aç gapyny. Hayatyn Bol. boyunca kaçamazsyn. Ömrüň ötýänçe gaçyp gezip bilmersiň-ä. Aý, ýok, açasym gelenok. Mine. Miwe. Daha ne kadar devam Haçana edeceğiz çenli böyle? beýdip gün görjek-ä? Gir içine. Gir içine, näme bolsa şo bolsun. Hiç zadam bolmaz. Içeri girmegim bilen näme üýtgär? Ýok, girjek gel. Men gaty ýadaw. Ýatjak. Gijäň rahat bolsun. Gijäň rahat bolsun. Mollum, men ulalamda siz ýaly mollum bolmak isleýän. Gaty gowy. Haýsy dersiň mollum bolasyň gelýär Borjjan? Bilmedim-dä, ony entek bilemok. Meň pikirimçe beden terbiýe mollum bolsun, sebäbi hemişe oň ýüp bökdi ýa-da top oýnasy gelýär. A meň pikirimçe oýun mollum bolsun, çagalar oýun oýnasyn. Hawa, görýän welin täze molumyzy halapsyňyz öýdýän, hezil edip gürrüň edýäňiz-ä? Ýoldaş müdir, hemme çagalar şu ýerdemi, tanyşmadyk çagam barmy? Hä, menem şony aýtjakdym, ýoldaş molum, bir gyzymyz bar, ady Dürli. Dürliň azajyk kemçiligi bar, oňa aýratyn üns bermegiňizi isleýän. Oň näme kemçiligi bar? Ol bu ýerde nägile? Şeýle-de bolaýmaly, sebäbi oň bar oý-pikiri daşarda. Ejesini gözleýär. Has dogrusy, eje bir maşgala gözleýär. Şo sebäplem köplenç mekdepden gaçýar. Hut şu günüň özünde-de polisiýa getirip gitdi, daşardan tapdyrlar. Ony bu ýerde saklap bilemzok. Düşünýän. Bir zat etjek bormkak diýýän. Geleli bäri aglaýar, ýerindenem turanok. Ynanynar ýaly däl, ýene-de gaçypdyr. Eý Hudaý, Allajan gijäň bir wagty nirä gitdi ga bu çaga? Köşeşiň, köşeşiň Örleş müdir. Ýuwunmaga giden bolmagy mümkin-ä. Ony tanasaňyz beýle diýmezdiňiz. Anyk gaçandyr. Agzyndan çykaryp bilmeýän eje pikiri indi hemme zatdan öňe geçip başlady. Mydama şoňa meňzeş surat çekýä, men bu çaga nädip seretsemkä? Bolýa. Häzir hemme ýere gowja seredişdireliň. Tapyp bilmesek polisiýa habar beräýeris. Täze gelipsiň öýdýän. Öň bu seýilgähde seni göremzokdyk la. Gürlesene-ow, ýa diliňi ýutduňmy? Hany gel, senem bize goşul. Eý, polisiýa geler, ýör gaçaly. Ýör gaçdyk. Ylga basymrak, ylga.

Dürli Eje! Eje jan! Janym ejem! Eje! Eje! Eje! Eje jan! Miwe, ýagdaýlaryň gowumy, ezizim? Oňat, oňat men. Oňat bolaryn. Miwe, diňle, özümiz bejerderis. Onsoň ýene biziň çagamyz bolup biler. Özümiz allamaly, Myrat. Ikimizem meň çagamyň bolmajagyny bilýäs. Bu barada indi gürleşmäli. Eşitmegem islämok. Ýataly bol.

Men sizi tanaýan. Siz süýji satýan daýy ahyryn. Sen näme üçin öýüňde däl? Meň öýüm ýok. O nähili? Belli bir bolýan ýeriň bardyr-a? Sen ýitäýseň sen barada alada etjekler bardyr-a? Hawa, ýöne. Meň ejem kakamam ýok. Seň pikiriňçe olar nirede? Bilemok. Müdir daýy olaň ýaşamaýandyklaryny, jennetden maňa seredýändiklerini aýtdy. Ýöne men şonda-da olary gözleýän. Belkem ejem bardyr. Bir ýerde olam meni gözleýändir. Jennetden saňa seredýärler diýeli. Onda saňa garaşýandyrlaram. Ýöne olar bu ýere gelip bilmezler-ä. Şoň üçin seň beýle howp-hatarlary başdan geçirmegiň olary gynandyrar. Eje-kakasynyň ýüregini awudýan çaga bolmak saňa gelişmeýär. Beýle bolasym gelenok. Ýöne näme etjegimi bilemok-da. Sered, anha meni äkitmäge geldiler. Agşam öýe irräk gelermiň? Şu günler işlem gaty köp, gijä galmagym mümkin. Gidip barýarkaň meni ussahanaň ýanyna düşürsene. Gulagym bejerendirler. Bolýa. Aa çocuğa bir şey Bu oldu. çaga bir zada boldy. Hany grafok? Hay Allah. Ey Allah, muňa näme bolduka? Hemen hastaneye götür. Derew hassahana äkitmeli boljak. Bizden başga seretjek adam ýokmy indi? Ejes kakasy ýokmuka haýran galaýman. Miwe. Häzir şeý diýip durmagyň wagtym näme? Meň gaty möhüm duşuşygym bar. Gaty alada edýän bolsaň hassahana özüňjik äkidäý, men gijä galmakçy däl. Gel. Gel janam. Hay Allah. Ey Hudaý. Eýgilikmi näme boldy? Bilmedim-de, gyzgyn galam bolaýmasa? Men size äkideýin, geliň. Sag boluň. Maşgala lukmanybamy ýa-da golaýdaky hassahana gidilimi? Neme, hassahana gidäýeli. Siz ýalňyş düşündiňiz öýdýän. Men bu çagaň kakasy. Näme bolduka? Ýygy-ýygydan bolýamy muň ýaly zat? Bilemok-da. Men ony tanamok. Siz gaýgylanmaň. Elbetde, kaka bolmak kyn, ýöne şeýle halatlarda sowukganly bolmak gerek. Enşalla, ullakan zat bolan däldir. Işalla. Ilki bir lukmana görkezeli, onsoň näme etmeli bolsa edäýerse. Özem gaty enaýyja çagajyk eken. Alla şypa bersin. Enşalla gysga wagtda gutular. Sag boluň.

Neyi bar? Näme bolduka? Ýolda özünden gitdi. Düşündim. Lukman sereder. Üzülmeýin. Gaty gaýgylanmaň. Häzir näme bolanyny bileris. Gyzyňyz özüne geldi. Baş lukman bir salymdan sizi habardar eder. Ýöne käbir doldurmaly kagyzlar bar. Meň yzyma düşüň, haýyş edýän. Elbetde. Özüňizem bilýän bolmagyňyz mümkin, gyzyňyz tolgunmaly däl. Şu gezegem bir zada tolgunan ýa-da ýüregi gysan bolmagy mümkin. Men gerekli dermanlary ýazyp berdim. Dermanlaryny wagtly-wagtynda içirmeli bolarsyňyz. Düşünýän. Gyzyňyz hiç hili gynanmaly däl, gam çekmeli däl. Mümkin boldugyça birahatlanmaly däl. Halaýan zat bilen meşgul bolsun, bu gün uzynly gün öýde dynjyny alsyn. Ony ýadatmaň. Bolýar. Aladaňyz üçin sag boluň. Sizem sag boluň. Geçdigi bolsun-da, kakaňa gorkuzdyň özüň-ä. Men sizi öýüňize äkideýin. Sizede ýük bolluk öýdýän. Köp sag boluň. Estapyrallah. Elifin doglan gün tort gyzylymtyr reňkde bolmaly. Içinde-de ýer tudana bolsun. Ol ýer tudanan gaty gowy görýär. Düşnükli. Alada etmäň, biz näme gerek bolsa şonam ederis. Maksadymyz sizi hoşal etmek. Onsoň bezeglerem gaty möhüm. Her dürli reňkde şar bolsun. Ýöne gyzylymtyl reňk has köp bolsun. Bolýar. Masgarabazlary ýatdan çykarmalyň. On bäş sany diýipdik. Onsoň haýsy şereket bilen işleşýäňizi bilemok welin, meň bir ynamdar dostumyň şereketi bar. Size şoň telefon belgisini bereýin. Başgasy bolmasyn. Ondan soň, Miwe hanym, ýekeje minut mümkinmi? Bagyşlaň, sizi azajyk garaşdyrmaly boldum. Çakylyklaram gyzymtyl bolsun. Bolýa, häzir gyzyklanaryn. Bagyşlaň. Hawa, seni diňleýän, Miwe hanym. Öňem aýdypdym welin, işim köp diýipdiňiz, soň görüşerin diýipdiňiz. Men indi ursat almaly boljak. Gol çekip beräýseňiz. Rugsat diýýäniň, şu wagt mümkin däl. Doglan gün gurnagyny boýun aldyk. Munça işi nädip ýetişdireli? Ýöne, Miwe hanym, wagt gaty ýakynlady. Bar, dogry-onda, men nädeýin? Menem şeýle işi bolmadyk başga adamlar bilen işläýerin. Ýöne. Alýo? Hä, bor. Özüm jaň ederin. Näme gürrüň etdig-ä? Häzirlikçe bolaýdy öýdýän. Alyň. Gaýrat edip eserdeň bolaýalyň. Meň üçin gyzymyň doglan gününden hoşal bolmak gaty möhüm zat. Elbetde, biziň üçinem şeýle. Hoş, sag boluň. Görüşýänçäk. Hany gel, hany. Gel. Size-de köp sag bolsun aýdýas. Azar bolaýdyp öýdýän. Ýok-la, o nämäň azary. Ýöne men size telefon belgimi bereýin, gyzyňyzyň ýagdaýyny habar bermek üçin maňa jaň etseňiz hoşal borun. Elbetde, jaň ederin. Ýene bir gezek sag boluň. Alladan gaýtsyn. Ýörhany. Salam çagalar. Nähili ýagdaýlaryňyz oňatmy? Dürlini tapdyňyzmy Salih mollum? Häzirlik çat tapamok, ýöne Allaň rugsady bilen ony taparyn. Oňa bir zat bolaýsa näme? Päli ýaman adamlara duşaýsa näme? Bu gije hemmämiz Dürli üçin dileg edeliň. Eje tapynmagy üçinmi? Oň üçin iň bähbitlisi näme bolsa şo bolsun diýip, doga-dülegimiz bilen Oň ýanynda bolalyň. Bolýamy? Bolýa!

Bu gün irläpsiň-le, Myrat? Myrat? Myrat? Sen näme edýäň? Näme etdiň?

Men erbet zat etmedimä? Bagyşlaň, reňkli galamlary göremsoň. Sen kim? Bu otagda näme işleýäň? Saňa diýýän. Meni Myrat daýy getirdi. Men ýaramadym-da, meni bagyşlaň. Bagyşlaň meni. Bu otaga gaýdyp giräýme. Sen bu otaga girer ýaly özüň kimdirin öýdýäň? Kim sen? Han seň ejeň? Ejeň nirede? Basym, ýok bol şu ýerden! Bar ejeň ýanyna git şu ýerden! Bar git diýýän men saňa, basym bol! Ýok bol şu ýerden! Meň ejem ýok, ýok! Meň ejem ýok, ýok! Dur, näme boldy saňa? Nirä barýaň? Nirä barýaň? Meniň ejem ýok, ýok. Dürli.

Taýzajan ýolda dursuňyzla. Hudaý saklasyn bir zat bolaýmasyn. Men gaty aç, men aç. Han şu gyra geçiň. Hemen Men gelin. häzir gelýän. Teyzeciğim. Daýza, alyň şu puly. Iýip içersiňiz. Sag bol gyzym. Allah senden razy bolsun. Sizem sag boluň.

Mine, miwe. Neden Näme yaptın? üçin beýtdiň? Men näme edipdirin? Näme üçin o çagany bu ýere getirdiň? Meň çaga görsem durup bilmeýänim bileňokmy? Miwe. Sen çagalar gaty gowy görýäňä. Näme üçin özüň hallap dursuň, hä? Meň bu görýän daş ýürek gelnim meň gelnim däl. Ezizim, men seni ýigrimi ýyl bäri tanaýan. Sen hemişe gowy adam bolupdyň. Gowy gelin, ajaýyp eje bolduň. Ajaýyp eje bolupdyň. Ýok. Men beýle gowy adam däl. Gowy bolasym gelenok. Gyzyma ýagşylyk etjek bolup giderdim. Şo gün gedaý maňa duşmadyk bolsa, wagtynda mekdepde bolardym, gyzymy ýitirmezdim. Onsoň sen nämäň ýagşylygy barada aýdýaň? Ýok, men gowy adam däl. Men gowy adam bolup bilmen. Ýok.

Sen özüňi daş ýürek bolmaga iterýäň. Beýtme. Beýtme, ezizim. Başaramok. Adamyň ýitirer ýaly zady galmansoň, näme bolýanyna, nähili ýaşaýanyna kän üns berenok ekeni. Hemme zat ähmiýetini ýitirýär. Men saňa ýalňyş pikir edýäniňi nädip düşündireýin, Miwe? Hä? Düşündirip bilmersiň. Alo. Alo. Neme, Salyh Demir bilen gürleşmek mümkinmi? Elbetde. Salyh mugallym sizi. Alo. Hä, salam Myrat aga. Näme hyzmat, aýdyberiň. Salyh mugallym. Men şol gyzjagazyň Men oň kakasy däl, Salyh mollum. Men. Men ony köçeden tapdym. Ýöne bir ýalňyşlyk sebäpli ol öýden gaçyp gitdi. Häzir ony hiç ýerden tapyp bilemok. Polisiýa-da habar ederin. Gaýrat edip, maňa kömek ediň. Ony tapmaga kömekleşmegiňizi haýyş edýän. Men oňa bir zat bolar öýdüp gorkýan. Onuň dürliligini bilýän. Ýogsad ol bu ýerden näme üçin gaçdy? Beýle ýer oň hut gözleýän ýeri ahyryn. Siz Onsoň ýoldaşyňyzam, siz oň hemişe göwnüni besläp, hemişe gyzy bolmak üçin dileg edýän ejesi ahyryn. Serediňin-ha, size oň çeken suratlarynyň birini getirdim. Muny şo gyzjagaz çekdimi? Eje bilen gyzy. Dürli üç ýaşyndaka ejesini ýitiripdir. Men täzelikde işe başlamsoň entek oň bilen tanşyp bilmedim. Ýöne müdirimiz gelen günden bäri oňa seredensoň ähli zady bilýä. Gyzjagazyň daýzasy ýa-da ýakynlary ýokmyka? Gynansagam hiç hili hossary ýok. Onsoňam bilýänsiňiz dürli gynanmaly däl. Hawa gynanmaly däl. Onä bilýän. Gynanmaly dälmi? Näme üçin beýle? Ony gynandyrjak, gaýgy-alada goýjak zat bolmaly däl. Bilýänsiňiz, üç ýaş çaga üçin gaty möhüm ýaş. Çagaň gylyk-häsiýetleriniň esasy bölegi üç ýaşyndaka doly ornaşýar. Üç ýaşyna çenli görlen ähli gowy ýa-da erbet wakalar oň ýadynda galýar. Onsoň çaga tutuş durmuşynda şoňa görä bolýar. Şo sebäpden Dürlüň eje hakyndaky pikiri ýetimler öýüne berlen bäbegiňkiden ýa-da mekdebe başlan çagaňkydanam çuňňurdyr. Şoň üçinem ol gynanmaly däl. Ýagny bu näsaglyk sebäpli o gowulaşyp ýa-da. Ýa-da Hudaý saklasyn, wagtyň geçmegi bilen oňa uly azap çekdirip biler.

Allajan, men näme etsemkäm indi? Özüň kömek et, Allajan! Söýüji bar, söýüji!

Her gün näçe çagaň ýitip, näçe çagaň öýden gaçýanyndan habaryň ýokmy, Myrat? Olaram ellerinden gelenini edýäler-ä. Şu wagt nädip beýle sowukganly bolup bilýäň, a? Sowukganlylykdan däl, diňe özüm el almaga synanyşýan. Sebäbi sowukganlylygy elden bersem kösenmäge başlaýan. Mundan beýläk gama batmak islämok. Wyždanymdanam ýeňilmek islämok. Miwe hanym, bagyşlaň welin wyždana gulak asmak size nähili zyýan berýär? Nähili ýaňmy? Meselem, gyzymy wyždan sebäpli ýitirdim. Miwe, samahyllama! Sen özüň samahyllaýaň, Myrat. Näçe ýyldan bäri azap çekýänimi bileňokmy? Eger azap çekmek seni öldürmeýän bolsa, onda ol size güýç berip bilerdi, Miwe hanym. Niwe. Niwe, nirä barýaň? Işe barýan. Men işe gidäýmeli. Bagyşla. Onsoňam meň edip biljek zadym ýog-a. Diňleýän. Emniýet. Polisiýa bölüminden. Anladym. Düşnükli. Tamam. Bolýar. Tamam. Bor. Çok teşekkür Köp sag boluň. Sağ olun. Sag boluň. Tapylan bolsa men işe gidip bilernä şeýle dälmi? Murat. Myrat aga näme boldy? Erbet habar barmy? Bir gyzjagaz tapylypdyr. Ýöne aýagyny agyrdypdyr diýýärler. Aýdyşlaryna görä, dürli bolmaly. Häzirem hassahana-da eken. Muňa men sebäpkär. Bu menden boldy. Men näme etdim? Meni bagyşla, Allajan. Meni bagyşla. Miwe, miwe. Göçeş miwe. Häziriň özünde hassahana gitmeli. Şeýle dämi? Boluň çaltrak bolalyň. Salam. Salam. Biz şuny ýerden tapylyp hassahana getilen gyzjagazy görmek isleýäs. Mümkinmika? Elbetde. Aza çykaraşyň. Üçünji gatda, on üç, nol dört belgili otagdadyr, baryň. Sag boluň. Haýyrly nöbet. Salam. Salam. Men ajy we adam ýetimler öýünde işleýän adym Salyh Demir. Polisiýa bölümi ýitirilen gyzjagaz barada habar berdi. Bilmek mümkinmi? Ýagdaýlar nähili, gowumy? Beýle gorkuly zat ýok. Ýokarrakdan ýykylan bolmaga çemeli. Diňe sag aýagyny agardypdyr. Ýöne siz ýetimler öýi diýdiňizmi? Hawa. Biz gyzjagazyň maşgalasyny tapdyk. Maşgalasyny tapdyk diýýäňizmi? Hawa, olar häzir gelerler. O däl. Başga çaga eken. O däl eken. Dürli däl eken, Allajan. Ony gördüm, Myrat. O däl eken. Gyzym. Gyzymyň ýagdaýy nähili, lukman? Köşeşiň gelneje, aglar ýaly zat ýok. Gyzymy göresim gelýär. Ýagdaýy nähili? Haýyş edýän, köşeşiň. Allah şypasyny bersin. Biziň edip biljek kömegimiz barmy? Sag boluň. Men Kakasy şu wagt bärde däl. Meň ýek özüm näme etsem, kän pulumam ýok. Saglyk ätiýaçlandyrmasam, hiç zadymyzam ýok. Al, şuny alyň, iň bolmanda hassahana çykdaýjylaryna ýeter. Allah senden razy bolsun, sag boluň. Näsagyň garyndaşy girsin. Indi girip bilersiňiz, geçiň. Kalbyny nebsine bermezlige synanyşýanlaň kösenýän ýerem, esasan-da, gyssagly pursatlarda köp bolýar. Ýagyşyň ýagmagy üçin bulutlaň bir ýere jemlenişi ýalymy? Ana, şu ýerde rehmet howa töwser we rehmeti bilen çar tarapy gurşap alar. Ýagyş damjalap-damjalap ýagýar. Şo sebäpdenem adam şo rehmeti wyždanyna örän çuňňur duýýar, şeýle dämi? Suwsuzlykdan ýarylan topraga ýagyş damjalary inende bütin süňňi bilen muny syzýar-a. Bu surat. Bu suratda ol bir eje bilen bir kakany çekipdir. Ýöne yzlarynda ýene-de bir adam bar. Eý Allah! Häzirräk bol-a gyzym, tassana ulagyň şanyna düşýärdiň. Ata, gelan bäri, Hakda Abdylmyda ber şo puly, biziň başga işimiz kän. Bilýän. Nirededigini bilýän. Niwe, dur, nirä barýaň? Goý gitsin. Sebäbi ol indi näçe wagtdan soň ilkinji gezek bir adam üçin ýagşylyk edip, ony halas etmek isleýär. Daýy! Ä, hoş geldiň! Şu ýertuwdan ol süýjülerden alaýaýyn-da, daýy! Elbetde, gyzym. Ýöne puluňa ejeň sargan çöregini al. O pula süýji alanyňy eşidäýse, ejeň senden öýkelär. Bor, daýy. Ýöne siz muny nireden bilýäňiz? Uly adamlar käbir zatlary bilýärler. Al, gyzym. Gündiziň haýyrly bolsun, ýaşuly. Siziňkem. Biziň aýdan zadymyz taýarmy? Men sizden zat almadym. Onsoň hem meň size bermeli zadym ýok. Bizi kösejek bolma, ýaşuly. Şu ýerde dükan açan bolsaň, biziň düzgünimize boýun bolmaly borsuň. Zalymlyk haçandan bäri düzgün bolanmyş? Sen gaty kän gürlemäge başladyň, ýaşuly.

Bu çaga bir zada boldy. Polisiýany çagyryň, tiz kömegi çagyryň, boluň çaltrak. Polisiýa diýýämi? Ýör gaçaly bärden. Ýetişeweriň. Ýene geleris. Ýetişiň. Näme boldy, oňatmyň? Özüniň gidip dur öýdýä. Oňat borsuň gyzym. Enşalla gutularsyň. Gözüňi açan gyzym. Ne oldu? Muňa näme bolupdyr? Özünden gidipdir. Derrew hassahana äkideliň. Hiç üzülme. Gyzjagaz hiç hili gynanmaly däl. Oňa gowy seredilmeli. Sebäbi oň näsaglygy nerw bilen baglanyşykly. Biz gaty gowy serederis. Indi ony öýe äkitmek mümkinmi? Äkitsem bolarmyka? Hawa. Köp sag boluň. Sizem sag boluň. Süýji satýan daýy. Men siziň ýanyňyza barýadym. Ýöne soň näme bolanyny bilemok. Nä sagladyň dürli. Ýöne mundan beýläk Alla ýol berse oň ýaly kynçylyk çekmersiň. Şoň üçinem sen hemişe dilegde bolmaly. Bolýamy gyzym? Men köp dileg edýädim welin gutulamog-a. Şuny ýatdan çykarma, esas zat dilegiň netijesi däl, dilegiň özüdir. Alla seň ýaly bigünälere mydama gowusyny berer. Bagyşlaň! Meni bagyşlaň! Gaýta men senden ötünç soraýan. Bulaň ählisi men sebäpli boldy. Meni bagyşla. Neme? Siziň bir gyzyňyz bardy, şeýle dälmi? Bardy. Ýöne ýitirdim. Çuňňur gynanç bildirýän. Ony ýitirdim, ýöne seni tapdym. Eger isleseň, indi bizde bolarsyň. Uýat gyzym. Ine hiç gama batmarsyň, hiç kesellemersiň. Men hemişe seň ýanyňda bolaryn. Ýatdymy? Hawa, ýatdy. Şeýle bir owadanja welin. Bu gije bärde bolaýsyn. Ýöne ertir men ony äkitmeli borun. O nähili? O nähili äkitmeli? Men ony ýetimler öýüne äkitmeli. Erte irden gelerin. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Allah sizden razy bolsun. Ezizim ýagdaýyň gowumy? Men Ol indi bizde bolarmyka öýdüpdim.

Hep men hemişelik şu ýerde bolarmykam öýdüpdim. Menem ejem bolarmyka öýdüpdirin. Belkäm seň ejeň bolar. Wah, bolsady-da. Inşallah. Inşallah bolar. Sen dileg etmegiňi bes etme. Köp-köp dileg et, bolýamy?

Men on bäş masgara bar diýipdim, ýöne bäşisi bardy. Muňa kim jogap berer? Onsoňam şarlaryňyz ýöne ýaryly durdy. Bu näme boldugy? Ynha bize beren çekiňiz. Häzir bu çegiňizi alyň-da şu ýerden ýok boluň. Siziň näziňizi çekenimden öz işlem edenim gowy. Bu nähili edepsizlik. Men siziň üstüňizden arz ederin, edepsiz diýsänim.

Men bir pikire geldim. Öý şertleňiz çaga saklamak üçin gaty amatly ekeni. Bu pikiriňiz jemgyýete hemaýat gurama tarapyndan makullandy. Dürlündi siziň gyzyňyz. Hudaýa şükür, Hudaýa şükür. Ony häzir öý akydyp bilerismi? Dürli taýýarmy, Salyh mollum? Dürli köp wagtdan bäri şeýleje garaşyp ýördi. Menem eje bolmaga garaşýadym. Azajyk gijräk aňdym, ýöne, Salyh mollum, siziň aýdyşyňyz ýaly kynçylyklarym sebäpli baş galdyrmaň deregine güýçlenmegi, muny haýra öwürmegi öwrendim. Köp sag boluň. Allah sizden razy bolsun. Allah hemmämizden razy bolsun. Bolýan zatlaň arkasynda hemişe haýyr bardyr. Dürli, ýagdaýlaň nähili? Dileg edýämiň? Ýöne haçan kabul boljagyny bilemokda. Menä eýýäm kabul boldumyka diýýän. O nähili? Ana, ahyry seň yzyňdanam ejeň geldi. Çynyňyzmy? Dogrudanam şeýlemi? Hakykatdanam, hawa şeýle. Eje jan! Eje jan! Gyzym! Gyzym, näme bolýar? Seň üçin süýji satýan daýyňka barýasa, nämä gynanýaň? Ýok, gynanamok. Bir tüýsle ynanamok. Öň gidemde erbet zatlar bolupdy. Ýöne bu sapar barýanyma haýran galýan. Hah, ine geldik. Ýöne, süýji satýan daýa näme bolduka? Meň pikirimçe, ýene birine kömek etmek üçin başga bir ýere göçendir. Dogry, bolup biler. Onda näme, deňziň kenaryna gideliňmi? Hawa, gaty gowy bolardy. Size pagta doňdurymy alyp berýäýmegim hem mümkin. Hawa, gideliň, ýörüň! Nähili ýakymly! Rehnet bulutlary şeýle bir üýşüp geldi welin. Hemme kişini gurşap aldy, şeýle dämi? Hawa, halypam. Miwe-de, çaga-da öz arzuwyna ýetdi. Bu dünýede özüne mahsus goltgy boljak ýol bilen ýetime arka çykdy. Myrat hem-ä maşgala şatlygyna gowuşdy, hemem bir ýetime ata boldy. Dürlem bu hoş wakalara sebäp boldy. Bolýan zatlaryň ählisinde haýyr iş bardyr. Ýatdan çykarma salyh niýeti ýagşynyň soňy elmydama haýyra barar. Ýöne haýyr diýilýänem biziň islegimiz däl-de, ylahy ýazgytdadyr.